Дьэ, бириэмэбит ыгым бу конференциябытыгар баара буоҕа түөрдэн эрэ мүнүүтэ бэриллэр. Онон оттон бүгүҥҥү тэрээһинтиэни саҕалыахтайын. Саха саха буолар саргылаах күнүнэн, ыраас сырдык халлааннаах уустар сүрбэ сэттэ күнүнэн, өрөспүүбүлүкэ диэн аттаах өрөгөйдөөх көмөтүнэн, кэхтибэт кэрэлээх кэрэ саас көтүбүтүнэн, барҕы быйаҥнаах солоҕоммут нэһилиэгин дьонун-сэргэтин, күндү ыалдьыттарын, Кэнчээри ыччаттарбытын итиитик истиҥник бүгүҥҥү үөрүүлээх көмүтүнэн эҕэрдэлиибит! Чулуу уолаттара Исидар Барахов, Платон Ойуунускай, Максим Кирович Аммосов, Алексей Кулаковскай, Василий Никифоров ааттара үйэлэргэ сотуллубаттыы көмүс букванан Биһиги өрөспүүбүлүкэбитигэр хаалла. Кинилэр биир бастакынан Саха сиригэр автономияны тэрийэни ситиспиттэрэ. Саха омуга маннык чулуу дьонноох буолан, көҥүл тыынан бүгүҥҥү күҥҥэ дылы олоро кэллибит. Үөрүүлээх түмүгүгэр бүгүн биһиэхэ сыха этникатыгар холбоннулар уонна ыалдьыт буола кэллилэр, Солоҕон нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии аҕа баһылыга Алексей Николаевич Захаров, ытыс дохсун тыаһа, улуус дьаһалтатын каадырдарын кытта үлэҕэ отдел начальнига Солоҕоммут кыыһа Сардана Степановна Стручкова, олохтоох авторбыт, мелодиспыт, нэһилиэкпит, өрөгөй ырыатын суруйбут, тарбахха баттана талааннаах Степан Николаевич Крючков уонна биһиэхэ бүгүҥҥү эддэһэ биэргитигэр күндү ыалдьыт буолан холбонно. Биһиги бука, бука бары таптаан көрөр, истэр а, артыыспыт, Саха академическай театрын сүрүн оруолларын толорор биһиги артыыспыт. государственный премия лауреата Саха Республикатын культуратын туйгуна Алексей э, Иннокентий э, Луковцев. Наһаа долгуйдum Сэрэ уонна билигин тылы биэрэрбин көҥүллээн биһиги нэһилиэкпит аҕа баһылыгар Алексей Николаевичка пожалуйста
Включай звук кир билин холбонорган
Алексей Николаевич? Кутуччу бугунман курбо. Төһө доттон бу ыарыллан биһиги бэйэбит кыыспытыгар Сардана Степановнаҕа баһалыста.
Биир дойдулаахтарым, Толоҕон нэһилиэгин олохтоохторо, эһигини бу күнүнэн, өрөспүүбүлүкэ күнүнэн итиитик-истигник аҕардылиибин. Бу күн тоҕус уон аҕыс сыл анараа өттүгэр Саха Автономнай Советскай Социалистическай Өрөспүүбүлүкэтэ төрүттэммитэ. Бу быһаарыы биһиги дойдубут тэтимник сайдыытыгар олус уурбута. Бу күн биһиги санаа тустаахпыт Сахабыт сирин чулуу уулаттарын Максим Кирович Аммосовы, Платон Алексеевич Ойуунускайы, Исидар Никифорович Марафовы, Уонна да автономия буолан промышленность, экономика араас көрүҥэ, үөрэхтээһин, доруобуйа харыстабыла уонна да атын көрүҥнэр күүскэ сайдыбыттара. Аны икки сылынан республикабыт өрөгөйдөөх сүүс сылын бэлиэтиир. Бу кэмҥэ республика сайдыы саҥа киирбитигэр үктэниэҕэ диэн биһиги бигэ этилээхпит. Биһиги улууспут республиканы кытта тэҥҥэ хардыылаан балысханнаахтык сайдан иһэр. Бу бырааһын күнүгэр эһиэхэ республикабыт уонна улууспутугар айымньылаах үлэҕит иһин биһи улуус дьаһалтатын аатыттан, улууспут баһылыга Никита Викторович аатыттан дириҥник махтанабыт. Биһиги олоххо көхтөөх тыһыммыт, инникигэ дьулуурбут уонна тобуллубут, инникигэ эрэли уонна сайдыыга тиэрдиэҕэ диэммит бигэ эрэнэбит. Өссө төгүл республика күнүнэн бары дьоллоох буолуҥ, доруобай буолуҥ.
Махтал. Аана Степановнаҕа ити истиҥ эҕэрдэн иһин улахан махтал. Аа, билигин бука баһаалыста биһиги аа, нэһилиэкпит өрөгөй ырыатын, аа, үйэлэргэ умнуллубатыы хаалбыт гимн буолбут ырыаны ыллыырыгар биһиги көрдөһүөҕүн. Олохтоох авторбытыттан уонна мелодистыттан Степан Николаевичтан, баһаалыста.

Николай Николаевич улахан махтал наһаа үчүгэй ырыаны биһиги иһиттибит Алексей Николаевичпын хомойуом иһин кыайан холбоммото ол гынан баран билигин эҕэрдэлииргэ нэһилиэк дьаһалтатын аатыттан дьонун-сэргэтин эҕэрдэлииргэ тылы биэрэрбин көҥүллээн нэһилиэк дьаһалтатын баһылыгын солбуйааччытыгар Туяра Николаевнаҕа хаалыста Илья Николаевнаны хоббуубут. Үтүө күннэн
үтүө күннэн холбоннум да. Холбоннум да. Бардым бардым.
Үтүө күннэн күндү нэһилиэк олохтоохторо бүгүн муус устар хүрбэ хэттис күнэ Биһи республикабыт күнүнэн олохтоох дьаһалта аатыттан нэһилиэк баһылыгын Алексей Николаевич аатыттан уонна тус бэйэм ааппыттан барыгытын итиитик-истинник эҕэрдэлиибин. Баҕарабын туох баарытын үчүгэйи, бары үөрү-көтө сылдьаргытыгар таһаарылаах үлэни, дьолу харгуну этэҥҥэ буолууну дээти курдук дохсун ытыс тыаха диир ытыс тыаха
Тере уонуттан билигин тылы биэрэбит Сахабыт сирин дьонун, чуолаан Солоҕун нэһилиэгин олохтоохторун бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүнэн эҕэрдэлииргэ биһиги быһа эфирбит ыалдьытыгар Иннокентий Луковцевка
Дьэ, үтүө күнүнэн күндү мааны бу Горнай улууһун Солоҕон нэһилиэгин дьоно-сэргэтэ. Эгини том бу кэлбит бу бүгүҥҥү үөрүүлээх республикабыт күнүнэн итиитик истинник ис сүрэхпиттэн эҕэрдэтиирбин көҥүллэн. Ол курдук оҕо хоонордугуна аҕыс сыл анараа өттүгэр бу биһиги чулуу уолаттарбыт туруулаһаннар автономия тэринэн Бу биһиги республикабыт күнэ. Онтон Холоҕон диэн нэһилиэк оттон сомоҕолоһуулаах буоллун, ыччаттаргыт, оҕолоргут өрүүм бэйэҕитин оттон бу үгүрдэ көтүтэһэртыннар, дьиэҕитигэр ыарыы ыалласпатын, дьаҥ-дьаһаах тумнаһарыттын, инде диэн тураммын, этэн тураммын, бу бүгүҥҥү оттон билиҥҥи социальнай ситимҥэ WhatsApp ситиминэн биһиги оттон бу чуолаан күҥҥэ быраата бүгүн республика күнүгэр анаабыт хоһоонун эһиэхэ ааҕан иһитиннэрэрбин көҥүллэ Олус үчүгэй. Сахам сирэ кэрэ дойду, күннээх сирбит кэрэ куота, сылга түөртэ уларыйар кэрэ дьикти айылҕалаах. Сахам сирэ улуу дойду, олоҥхотун илдьэ сылдьар, сурук-бичик күүһүн тутар, оһуор тылын илдьэ сылдьар. Сахам сирэ алгыс сиэрдээх, ойуун куттаах, одоһуттаах, сиргэ-уокка туола туспа сыһыан олох сиэрин төрдүн тутар. Сахам сирэ баардаах дойду, көмүс алмаас эрэ буолбат, сирин анна, сирин үрдэ киһи билэр баайа баһам. Сахам сирэ сэмэй, килбик, кыбыстыбыс барын кыыстыы сыыстан-буортан тэйбит курдук киһи-аймах үөрэ көрөр. Сахам сирэ кэрэ дойду, араас дохсун өрүстэрдээх, сиҥнэр былыт үрдүн көрөр адаар үрдүк хайалардаах Сахам сирэ үтүө дойду. алаастара арыы сыала сылгы сүөһү көҥүл үөскүүр ача оттоох сыһыылардаах сахам сирэ сүрэх тэҥэ таптал манна уйаланар сайын аайы ууһаан барар таптал эрэр дьаралыга сахам сирэ дьоллоох дойду көнө сэмэй дьоһун дьонно сайдам дьэллэм ыалдьытымсах көрсү, өрүү үүттээх, чэйдээх. Онон дьэ, Горнай улууһун Салаҕын нэһилиэгэр үүттээх, чэйдээх көрсүөхтэрэ диэн эрэнэбин.
Улахан махтал быһа сирдэр холбомуктар махталбытын тириэрдэбит нэһилиэкпит олохтоохторун ааттарыттан уонна билигин мантан Киэһэ бүгүҥҥү күннээҕи тэрээһиммит программатын бар дьоммутугар билсиһиннэриэхпитин баҕарабыт. Бүгүҥҥү үлэбит-хамнаспыт маннык Айсен Бытыяныгеҥҥа билигин эҕэрдэ тылын этэригэр көрдөһөбүт аҕа баһылыктан Алексей Николаевич баһалыста.
Ага, дьэрэ? Өтө күннен васолла биддылахтарбыт онна бүгүнгү үөрүүлэх күнгө бу быһа эфирге тахсыбыт бары ыалдьыттар манна кыттыһа олорор бары республикабыт арас муннугуттан колбаспыт бары дьоннорбут Ити тристиник бүгүҥҥү үөрүүлээх күннэн Солон нэһилиэгин муниципальный тэрилий дьаһалтатын уонна Холоҕон олохтоохторун ааттарын тириэринэх дэрбитин көҥүллээн инники эппит дьоннорбуту артан барытыгар кыттыһабыт бу биһиги инники көлүөнэ убайдарбыт политиктарбыт инники көлүөнэ салаячыларбыт биһир республикатын күн бүгүнүгэр лы сүрдэ үчүөйдик иилээн-саҕалаан салайан бу Россия Федерациятыгар биир үчүгэй үлэлээх биир үчүгэй көрдөрүүлээх регион болон олорорбутугар кинилэр сүктен улахан туһалаахтар онна сүрдэ улахан кылааты киллэрсибиттэрэ киллэрсе да дьаллар билин даҕаны билиҥҥи көлөнө үлэ сылаячыларбыт Мин итинэн туга этиэхпин баҕарабын диэри бу билигин буола турар бу коронавирус эпидемиятыгар, пандемиятыгар биһиги сахалар сайдыыбыт, оллохпут үчүгэй буолан бу манна бэриммэккэ бу кэлэр кэнчээри ыччаттарбыт, оҕолорбут үөрэхтэрин сылын тохтопокко күн бүгүнү ырлыы үөрэнэ олоролоруттан биһиги үөрэбит аснабыт Ол курдук, былырыын икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха биһи улууспутугар биэс нэһилиэккэ, ол иһигэр биһи нэһилиэкпитигэр оптоволокно ситимэ холбоммута бу интернет киирэн, ону таһынан баҕайы хонуктааҕыта оптоволокноҕа ымтыы сибээһэ киирбитэ, биһи олохпутугар күн бүгүҥҥү олохпутугар олус туһалааҕын өссө төгүл итэҕэйдибит уонна биир республикабыт үчүгэйдик сайдан иһэрин аан дойдулаҕын кытта тэҥҥэ айаннаан тэҥҥэ сайдан иһэриттэн биһиги курдааҕын үөрдүбүт онон өссө төгүл биһиги баргытын бу үөрүүлээх күнүнэн итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит Оннуттан барыгытыгар самое главное доруобуйаны, дьолу-соргуну, бэбэни хайкаһыкарың, харыстаһыкарың, оннуттан бу ыарахан кэмнерге үсү түмсүүлээх буолуохайын, ону сумаҕулуур күммүт оттон бүгүнгү күн буолар республика күнэ. Оно төссөтү ыл барыгытын бырааһынньыгынан оннуттан аҕай хонугунан сааскы бырааһынньыктарбытын билетиэхпит ол курдук первый май уонна улуу кыайыы этте он бес сылын билетиэхпит оно төссөтү ыл барыгытын бырааһынньыгынан аҕардыйбытын көҥүллэ эрэ уонна бүгүҥҥү тэрээһиннэрбитин хайдах хаамыылаах барыахтааҕын Апельсиннэрбитин көһүлэн, ол курдук он икки чаастан республика күнүнэн информационнай биэриини оҥоруоҕа олохтоох модельнай библиотека сэбиэдиссэйэ Анна Ивановна Дормидонтова он икки төрдүнтэн мин республикан мин киэн туттуум диэн эҕэрдэ нүөмэрдэр барыахтара Салгыы эбиэт кэннэ икки чаастан Улуу Кыайыы сэтиэн биэс сылына өрөспүүбүлүкэ күнүгэр анаан Бүгүн Саха Республикатын күнэ диэн медиа уруок кытыллыаҕа. Манна кыттыыны ылыахтара Саба Иванович Тарасов аатынан өрт ортоспуотун тосус клаһын үөрэнээччилэрэ. Ол кэнниттэн эбиэт кэнниттэн түөрт чаастан микрорайоннарбыт түөлбэлэрбит икки ардыларыгар квест оонньуу оонньонуоҕа түмүгүн бука бары аҕыс чааска маннык быһа киирбит киирэммит эмиэ көрүөхпүт онон бүгүҥҥү тэрээһиннэрбит субугурдук барыта бириэмэлээх быһа эфирынан бараллар дьоммут-сэргэбит бука баһаалыста биһиэхэ холбонун күнү быһа маннык эфиргэ олоробут бука бары киирэҥҥит көрүн-истин санааларгытын этин дьоҥҥутун сэргэҕитин эҕэрдэлээн уонна музыкальнай да номердаргытын биэриэххитин сөп эһигини бүтүн республика көрөн олорор иннэ диэн тураммын уххан сахам сирэ диэн хоһоонун кыратык бэйэм эмиэ бүгүн үөрүүгэ кыттыһан тураммын ааҕан иһитиннэрэрбин көҥүллээн саха үйэтин саҕаттан саҕыллаахтаан салҕанан айыллыбыт аатыгар Айыы-хаана буоллахпыт. Хотулуура тускулга түрэн айан суолунан үтэн иһэн киирбиттээх күннүүр ууһа буоллахпыт. Уһун үйэ тухары удьуорбутун урууну умнубакка олорор урааҥхайдар буоллахпыт. Ирбэт тоҥмут иитигэр иитиллээхтэн олорор ириэнэхтиир омуктар ийэ куттаах сахалар Айгыр силиксиригэр айар, тутар олоххо айыллаахтаан түспүтүү айхаллааммыт ыллыыбыт. Айылҕабыт дьүөрэтэ, айар-тутар айылгы айыы сиэрэ майгылаах сахам дьонун таптыыбын. Сааскылардаах сайынын, күлүм көмүс күһүнүн, кырыадьыбар кыһынын Сахам сирин таптыыбын. Саха санаам сылайбат, салгын кутум салыйбат, ирбэт тоҥум сылыйбат, Сахам сирин таптыыбын, сахам дьонун саныыбын, сахам тылын ыллыыбын, саха олоҕун алгыыбын, сахам сирин таптыыбын. Төрөөбүт өрөспүүбүлүкэбитин, кини историятын, албан ааттаах суолун аан бастаан бэйэбит ытыктыахтаах уонна көмүскүөхтээх тустаахпыт. Омукпут инники кэскилэ чэчирии, үүнэ сайдарын туһугар, саха омуга биир сомоҕо буоларын туһугар Түүтэн кылааппытын киллэрэн, үүнүөҕүн, сайдыаҕын, үлэлиэҕин диэн тураммыт манан бүгүҥҥү быһа эфирбытын түмүктүүбүт уонна бука баһаалыста олус үчүгэй сахалыы ырыаны истэргитиэр ыҥырабыт.